Mae hon yn ffarm o gwmpas 170 eirfa, ond mae'r ffarm yma yn cynnwys nifer fawr iawn o llefydd llai. Mae gennai tir bron meirion, sef tir rhydd, mae gennai tir ym blaen cae, tir ym Rheithordy, dau gae efo hwnnw. Mae gynna i un cae Doldyfgi 'dan ni'n ei alw fo. Pant y Meusydd oedd yn ffarm fach i Lord Harlech. Tan y clogwyn mae gynna ni cae ym Davies Barmouth 'dan ni'n alw fo. Ond mae 'na cae o'r un enw, Dafis Bermo, yn Pentra. Meddylia faint o deuluoedd oedd yn byw ar y lle a 'di o'm hyd yn oed yn cadw un teulu ddim mwy. Da ni digwydd bod da ni'n byw lle oedd pentra Llanfrothan pan oedd. Mae'r eglwys yn ganol y ffarm a hen tir ysgol, sef Tŷ'n Llan, ac adfail yr ysgol, a wedyn da ni'n ffarmio reit rownd heini. Gynta da chi tu ôl i'r eglwys, mae na wal dyddiau yma, ond do' na ddim wal tan ryw ugian mlynedd ar ôl yr cob cael ei adeiladu yn Ports. Yym Mi oedd y llanw yn dod reit at ochrau'r yr fynwant, a ma' gin Iwan Brothan yym traethawd roth o fewn i'r Steddfod yn sôn am yr llanw yn lapio cefn yr eglwys. Noson niwlog, 'c'os ma'r niwl yn dod allan o'r ffosydd, 'dach chi'n gweld mond yr ynysoedd, neu os di'n bora niwlog, 'dach chi mond yn gwel- a 'dach chi'n Mae'n hawdd meddwl bod y môr dal yna ynde, cos mae o'n amlwg yn dangos fatha ynysoedd yn sticio allan o'r tir gwastad ma. Ddoth Nain a Taid a Nhad a'i frawd yma u 1949 o Essex ar ôl y rhyfel, a dyn o'dd ffermydd yn gwerthu am pres bach. Dyn Taid o'dd yn ffarmio efo Uncle Ifan. a dad ddoth yn ôl i ffarmio ar ôl, dwi'n siŵr ath o i ffwr am flwyddyn yn dysgu neu rhywbeth felly. Mae gynna i frawd hŷn a chwaer iau, a mrawd gath y cynnig gynta yn amlwg cos oedd o'n hŷn. Oedd o'n teimlo pyn bach yn amheus am pres a ballu. So mi gath o swydd mewn chwarel a ges i'r cynnig i ffarmio, 'c'os o'n i'n bugeilio'n Stiniog ar y pryd, beth bynnag. So ges i gynnig i ddod adra, o'dd gynnon nw warthag yn fan hyn ac o'dd gynna i ddiadell bach o ddefaid. So nathon ni yym dod adra i ffarmio fi a Julian y gŵr. Faint yn ôl? Ww. 30 35 o flynyddoedd bosib? Swnio wrth y modd, sa'n talu well. So yn anffodus mae eisiau ail gyflog. Dwi'n trio um, hel pres trwy dreifio tacsi ddwy noson a dwi'n um, creu gan defnyddio cnu y defaid. Tro dwytha nes i werthu fo i'r bwrdd glân am 75 kilo, mi ges i 7 bunt 60. A dwi siwr dwi 'di cymyd mwy o bres o'r chydig bach dwi 'di werthu na ma'r bwrdd lan erioed 'di rhoid i mi. A ma' hynny yn warthus, 'cos os 'dan ni'n mynd i boeni am carbon at dyfodol, pam bo' ni gyd yn gwisgo plastig? Mae gen ti'r peth 'ma sydd yn hollol, hollol, one hundred percent carbon friendly, a 'dan ni'n neud dim yn y wlad yma, dim digon o defnydd. Fy rhaid i ni fel gwlad sbio ar be' 'dan ni'n neud. Tywydd yn dod yn rwbath eitha heriol. Mae'r ffarm yn mynd o lefel y môr i 500 troedfedd yn rhyd, a wedyn mae rhyw hanner can erw, bosib chydig bach mwy, ar lefel y môr yn cael ei ffeithio gen y môr. Os di'n bwrw'n ofnadwy, da ni'n cael glaw y Moelwyn yn dod lawr, Da ni'n cael yn glaw ni, ac os oes 'na storm yn chwythu fewn, yym, maen nhw'n gorfod cau dorau Porthmadog yn gynt, a wedyn er bod ni bedwar milltir yn ôl, mae'r llanw yn ffeithio, ac os da chi'n cael tywydd fela, da chi'n gweld yr ffosydd yn codi, a da chi'n sbio ar y tide table, ac os di'r llanw 'di codi i'w ucharswm, Dach chi'n iawn, ond os, os dio, da ni ddwy awr o fod yn llanw uchal, o, dach chi'n gwybod bod chi'n mynd i llifo, wedyn mae'r tir gwylod yn uffernol o wlyb. Ac yn yr deuddeg mis dwytha, yym, mi gathon ni gwanwyn anodd, mi gychwynnodd i bod yn eitha sych mis Mawrth dwytha, gathon ni ddim llawer o law, 'dyn erbyn mis Mai, oedd wedi dechrau mynd yn gynnes, ond y broblem o gynna ni oedd hi heb tyfu'n iawn mis Mawrth. Nath hi ddim byd i dyfu mis Ebrill, oedd wedi dechrau poethi mis Mai a dal heb tyfu'n iawn, tyfu porthiant, anifeiliad, tyfu silwair hyd yn oed, oedd bob dim yn hwyr yn tyfu. A wedyn Fel oedd mis Mai yn mynd ymlaen, mi ath hi'n chwilboeth. A mi ath hi mor boeth, mi losgodd o y tir, so mi gollys i yr caea' uwch, sef rhywbeth uwch ben lefel y môr, ac os nad o' 'na yym lle mawnog tyfn O'dd bob man yn sych a ddim yn tyfu. A mi gychwynnodd i bwrw mis Mehefin. Os dwi'm yn meddwl bo' ni 'di ca'l pythefnos o ddyddia' rhwng Mehefin flwyddyn dwytha' a 'dan ni ŵan ym mis Ebrill, heb law. A 'dan ni'n ca'l cymaint o law mae o'n anhygoel. Mi ges i dorri yy rywfaint o silwair Ond doedd o'm cweit digon. Ni'n symud y silwair y dwrno wedyn o'r caea i'r tas, a'r dwrno wedyn o' 'na droedfedd i ddwy droedfedd drost y caea 'na i gyd a oeddwn i di llifo eto. O'n i'm di cael hanner cant o fêls crwn, silage, yym a dwi licio, os dio'n bosib, cael dau gant. Pawb 'wan yn chwilio am fwyd i'r gwartheg 'cos mae rhy wlyb i ti roid y gwartheg ar y caea, finna nhw boitsio am pwysau buwch, a mae'n bwrw bob dydd, a mae'n bwrw, o, mae'n bwrw rhwng hanner modfadd a modfadd jyst i bob dydd. Does na nunlla i'r glaw hyn, cos mae 'di bwrw ddi stop. Mae isio bod mwy ofalus efo'r hinsawdd, ond dwi hefyd yn meddwl bod isio bod yn eitha gall wrth meddwl am yr hinsawdd a'r dyfodol. Mae'r Llywodraeth eisiau fwy o goed a dwi'n neud yng ngorau i byw efo'r coed ma a mae o'n job reit anodd de. Cos mae gynna ni yym ceunant wrth Capel Siloam, mae hwnnw'n goed i gyd a mae gynna ni allt yym rhwngthon ni a Penrhyn neu'r neu'r yym llwybr o'r hyd i Penrhyn a mae hwnnw'n coed a gan bod gynna ni gymaint o goed mae gynna ni yym rhan fwya'n goed me- yy goed derw. A wedyn os da chi'n cael mass deer, dwi'm yn gwybod be di hwnnw'n Gymraeg, ond pa- ma' pan ma'r coed yn creu gymaint o fês, ma'n anhygoel. Os da ni'n cael flwyddyn fela, fedra i ddim porthi'r gwarthag allan. Mae eisiau bod yn ofalus o mis Medi ymlaen, cos gynta ma' nhw'n dechrau disgyn. Mae'r... Os 'di'r gwartheg yn cael y blas, mae'r tannins ynddyn nhw yn lladd yr arena, yr kidneys. Dwi'n ofnadwy o poeni am hyn, cos dwi 'di wedi colli gwartheg tro hyn, wedi gorfod saethu nhw am bod nhw 90 y cant wedi lladd yr arena. A 'dyn, os 'di'n wlyb, 'sa'n bosib roid nhw ar y caeau gwylog, cos 'na ti'r unig caeau heb coed derw. Yym, hawdd iawn ydi neidio yn sydyn, quick fix, neu dwi'm yn meddwl bod o'n quick fix, dwi'n meddwl fydd rhaid ni dysgu byw yn gallach, a dysgu ffarmio, bosib, yn gallach neu yn fwy efo'r tir, fwy efo natur. A mynd yn ôl mymryn i'r hen betha odd yn tyfu yn y tir. A troi llai ar y tir. Ar y gwilodion ma yym odd yr hen fobol, a dwi'n sôn am pwy bynnag odd o gwmpas yn lleol pan ddoth Taid y Nain yma, a oddan nhw di deutha nhw peidiwch a troi y tir a redig o. Ma gin ti garpad ar y morfa a mae o yn gallu bod yn fwsog neu beth bynnag ond mae o fatha carpad. Unwaith dach chi 'di torri'r carpad ar y tir yna, does 'am bosib, mae mae hyd yn oed yn anodd i'r i'r anifeiliad cerdded os 'di'r carpad 'di mynd. Dach chi angen dipyn bach o bob math yn tyfu, petha gwreiddia' hir, gwreiddia' byr, petha sy'n sbredio. Mae gen ti dewis wedyn o blasa i'r anifeiliad, o daioni'n dod o'r tir, minerals a ballu'n dod i fyny yn wahanol efo'r gwreiddia'. Mae o'n cadw'r tir yn well. Os dach chi'n cael tywydd anaddas mae o i weld yn gwarchod y tir yn well. Bosib bod ni 'di bod yn gor-stocio. Mae fwy na 50 y cant o weithwyr o fewn amaeth dyddiau 'ma yn ferched. Pan ti'n gwarchod anifeiliad, peth gynta sy isio ydi natur yym cŵl a peidio gwylltio a dallt dallt anifeiliad, pa rei sy'n ypsetio yn sydyn, pa rei sydd mor cŵl bod, wel, does 'na, 'sna'm digon o amser mewn diwrnod i ambell un. Dw i ddim yn godro, ond dwi'n meddwl mod i wedi darllen bod merched sy'n godro yn cael mwy o lefrith na'r dynion. Mae hynny i wneud efo sut wyt ti efo'r anifeiliad. Achos os wyt ti'n codi dy lais ac yn trio wneud nhw fod yn gynt na maen nhw eisiau bod, dwyt ti'm yn mynd i cael cystal amser efo nhw. 'Swn i ddim eisiau rhoi llawer, 'sa rhywun yn mynnu mod i'n wneud rhywbeth, 'swn i yn sefyll yn lle ac yn dal yn hir, so to speak. Ers talwm, dwi yn gweld pam bod gymaint o amaeth yn cael ei wneud gin dynion. Oedd o, oedd o angen mwy o gryfder. A mae lot o be wyt ti'n wneud, sa, sa ti heb dy beiriannau, mae'n ofnadwy o, o drwm ac yn galed ar dy gorff. Yn anffodus dwi'n meddwl bod gin Gogledd Cymru dipyn i ddal i fyny. Yn y dyfodol, mae'n siŵr, bydd hi'n haws i ferched, hyd yn oed yn y farchnad byw, cos 'na ti le. Mae yr auctioneer, help the lady, oedd o'n defnyddio yr ffaith bod chdi'n ferch, ferch, i drio gwerthu neu cymryd y piss, dwi'm, ddylwn i ddeud hynny? Dwi'm yn siŵr. Dwi'n gobeithio bod yr agwedd yna jyst a gorffan, ond o' 'na lot o bosib trio cymryd mantais am bo' chdi'n ferch. O'dd y ferch yn coleg deg mlynadd yn ôl ac oedd yr agwedd yn ofnadwy. Dwi'n meddwl bod nhw, ambell un, yn meddwl bod yr merched oedd ar y cwrs yna i cael y percentage iddyn nhw cael ticio bocs. Oedden nhw'm yn cymryd nhw o ddifri. Biwch chi rownd y ffermydd. Mae gen ti Udan i bod y y ddyn yn ffarmwr. Mae'n bosib iawn bod hwnnw hefyd yn gorfod gweithio off y ffarm. Ond mae nyrsys a athrawon, bob ma yn rhan o'r ffarm ac yn amlwg yn helpu'r ffarm bodoli a'r agwedd mae dal o gwmpas. Dwi wrth fy modd yn ffarmio. Os wyt ti'n gwybod bod chdi yn gallu, paid â cymryd sylw o'r rhai sy'n mynnu dy ddyldio di. Bod chdi'n hyderus yn dy gallu.
Pam fo' ni mor ar wahân i natur? M- mae o'n bwysig bo' ni'n ganol o. Tyfu fyny'n Croesor. O'n i'n lwcus iawn i ca'l yr effaith yna. Os o'n i'n byw yn dre, o' pobol yn mynd i ca'l perthynas gw- hollol wahanol. Ag yy ie, mae gynnon nw parks ag open spaces a ballu ond Ydy o'n ddigon? Maen nhw angen cerdded rownd y parc heb ymdroed noeth. Maen nhw angen you know, ista a gwrando. Oedd y cyfnod uh, clo yna yn ffantastig because nath o roed siawns i heina. Oedd ddim naturiol yn mynd allan i natur. Ond wan fan ni nôl yn normal, dydw ni, Mae pawb fatha on fast forward. Mae i hyd yn oed ffastiach nag oedden nhw yn lle gynta. Nathon nhw sôn fod natur yn hyd yn oed agosau atyn nhw oedd you know yr oedd y geifr yn dod lawr i ganol pentra oedd oedd natur yn actually dod at you know oedd nhw oedd pobl yn cael perthnasau efo efo anifeiliad lle bysa nhw ddim yn ie yeah. so dwi'n meddwl da ni dal angen gwrando. Trwy cyfnod yn oes i, dwi 'di bod yn gyrrwr lori hyd yn oed a magu plant wrth gwrs, ag neud rhywfaint o floristry. In fact o'n i'n dreifio lori ag neud floristry yr un un tro which sydd yn quite contradictory contradictory i fod yn onest. Yym ie pulled out both sides of me. Yym ond o hyd yn y cefndir celf oedd yn rhan mawr o mywyd i hyd yn o'd pan o'n i'n dreifio lori oedd gynna i sketchbook. Gesh i'n magu yn Croesor a ma' lwcus iawn am bod Mae'n rhaid y rhyddid i chdi fod yn ganol y mynyddoedd ac i'r cefn ceffyl hefyd lle o'n i rili allan trwy dydd yn, yn chwarae. Ac yn, ie, yeah, marchogaeth neu hefo'r cŵn neu cerdded y mynyddoedd, nofio yn yr afon, a mae hwnna wedi bod yn ysbrydoliaeth mawr i mi i'n celf. Mae o'n, mae o'n just rhan o'n fi, mae o'n rooted yn y fi. Tro gwaith fi gyd, mae natur yn y cefndir. Dwi'n gwybod fod fi wedi mynd i fewn i anifeiliad yn lot fawr, y cyffylau yn enwedig, a'r perthynas rhwng cyffylau a pobl. Mae communication in fact, mae hwnna wedi bod yn gry iawn yn yngwaith i. Sut mae'r

wedi bod yn bwysig yn 'y ngwaith i. So ma' ma' pobl yn deud yn 'y ngwaith i. A dw- ma' ma' 'na... Mae o'n energetic. A reit aml dwi'n dawnsio ac yn gwrando ar miwsig tra dwi'n actually peintio. Ma' 'na lot o egni'n mynd i fewn i'r darn 'na. Dwi wrthi'n gweithio ar project gwreiddiau. Ma' hynna 'di dod o gwmpas oherwydd wbath ddigwyddodd yn 'y mywyd i ac A'r effaith gafodd o arna i oedd fel petai fy gwreiddiau fi wedi cael eu sliced, literally sliced off. Um, o'n, on i'n wan yn just iawn yn hedfan. Mae'n swnio'n um, wirion, dwi'n dallt. Ond o'n i, I was no longer rooted to the ground. Fel rhan o proses ddod drost hyn, nes i... oedd o'n dwylo fi yn y baw, o'n i'n o'n i'n um, garddio lot, o'n i'n o'n i'n gorau creu greiddiau, literally. Blynyddoedd wedyn, um, um, life events fel mae bywyd yn mynd trwy nhw, um, nath y coincidio pan ddoth y gwyntoedd mawr, un o'r gwyntoedd cynta digwyddodd pan ddoth yna loads y coed lawr Ac yna, goedwig uwchben yn tŷ fi. Oedd o'n devastation llwyr, oedd 'na cyn gymaint o goed 'di dod lawr. Ac o'n i'n ista ar y bonyn, yn fel archeoleg, yn jyst tynnu'r gwreiddiau 'ma allan, you know, oedd o'n jyst difrifol. Yym, pan o'n i'n cychwyn bro- yy prosiect gwreiddia' fi, y syniad fi oedd, oherwydd bo' fi 'di colli gwreiddyn fi, mae o'n amser rŵan yn 'y mywyd i lle dwi isio ail cydiad yn y gwreiddia' am bod... Neith o'm gadal fi fynd, mae o'n, mae o Mae o'n rooted yno fi. Dwi'n gyffrous rili i weld sut mae'n mynd i datblygu. Mae gennai cyn gymaint o syniadau ond mae rhaid fi slofi fy hun lawr because um, mae rhaid iddo fo wneud synwyr sut dwi'n mynd o un path i'r llall. Mae Graydon yn, yn, yn chwilio am, am path a, am ei ffordd ei hun ac yn clasio nôl i fewn i gilydd o dan ddear. Mae Graydon yn wonderful, mae nhw mor complex. Mae'r Mae'r gwreiddyn yma, fel dwi'n fel dwi'n dynnu ei lun o. Dwi'n mynd ar goll efo pa darn dwi'n neud, mae yna cyn gymaint o paths nôl ag ymlaen. Fedra i teimlo'r, teimlo fo, fi'n teimlo'r egni yma sydd obviously no more. Ond yr egni oedd yn mynd trwy'r gwreiddiau yma, a paths oedd yna'n mynd ar yr nutrients i gyd. Dyna sut mae y coed ma'n cyfathrebu rhwng ei gilydd trwy trwy na- electronic pulses and and nutrients i warnio ei gilydd o yy of different infestations and yym anifeiliad sy'n dechra bita nhw ag yn atacio nhw. Yym a ma' rywun yn gallu gweld you know y paths ma'r nutrients ma' 'di mynd ar hyd a ma' pyn bach fel bywyd dydi ma' 'dan ni ar paths a 'dyn 'dan ni'n dod i ryw junction lle 'dan ni'n gor'o' dewis pa path 'dan ni'n mynd i fynd ar. 'Dan ni'n mynd i fy- dewis yr un iawn neu beidio. Wedyn 'dan ni'n dod nôl ar yr un un peth. Mae o... Dwi dwi'n teimlo fel gwreiddia' jyst fel bywyd. Dwi'n dwi'n resoneitio efo coed. Wrth gwrs ma' timeline ni'n hollol hollol anghywir. 'Dan ni'n mor fixated ar timeline ni. 'Dan ni'm dallt timeline coedyn. A dan ni'n plannu coed yn meddwl fod ni eisiau gweld y goedwig. I mean, nawn ni ddim, ti'o. Three generations down, four, five generations down, wnaethon nhw ddechrau gweld y coedyn yn rili dod, dod i bywyd. So, mae, mae o'n, ie, yeah, anhygoel. Ac o'n maen nhw'n sôn bod, bod y, y greiddiau yma hefo brain-like structures, a dyna sut maen nhw'n communicatio, jyst fatha brains ni. Mae yna sôn fod nhw'n teimlo poen, fod nhw'n clywed. A dwi wedi witnessio hyn wrth cael planhigyn Ac yy o, oedd y planigyn angen mwy o ddŵr na be o'n i'n rhoid iddo fo. Ac ar un ochr, lle oedd y tap, o' 'na aerial roots yn dod allan. Just ar y ochr lle oedd y, y sink. Mae'n just diddorol. Wel wrth clirio tir, da ni'n cael gwared i'r gwreiddiau. sydd yn neud y y tir wedyn yn unstable wedyn fy' na'm nutrients yno fo y s- you know ysgafnu'r tir neith o a wedyn mi neith mi neith o droi fan i dyst a wedyn neith o you know fy' na'm byd yn gallu byw yno fo 'dan ni angen y gwreiddia' 'dan ni angen yym coed 'dan ni angen y coed hŷn i magu rhei ifanc am am bod dyna ma' nw'n neud. Ma'r rhei ifanc yn yn tyfu wrth ymyl a a wedyn ma' nw'n rhannu'r nutrients. Wrth gwrs ma' 'na coed sy angan 'i neud ma' ma' 'na gwaith sy angen 'i neud dim dyn- dim nid hwnna dwi'n sôn amdano ond jyst mae angan lot mwy o protection yn ar coed. Dwi yn poeni, you know, ma' pobl, y ffaith fod 'da ni'n sôn am greiddiau goed yn cyfathrebu, a 'da ni'n dysgu lot mwy amdan goed, ma' 'na fwy o pobl yn gwrando fod angen edrych ar ôl y coed, ond ydi o'n digon? Na, dwi'm yn meddwl, mae angen dysgu mwy yn yr yn yr ysgol babanod dwi'n ymwybodol fo' 'na fwy o o gwaith um, ond ella mewn ysgolion llai mae hynna'n digwydd um, mae angen lo, bod yn lot mwy um, yn ganol natur mae'r ma tywydd Yn, ma', wel ma'r yym gwyntoedd 'ma yn dangos ma' 'na wbath reit yym scary, ma' 'na definitely 'di mynd yn waeth yym ella dwi'n sylwi arno fo fwy oherwydd fo' fi mor boenus am dan y coed 'ma a'r gwreiddia', ond dwi'n rili meddwl fod fod o'n mynd yn waeth a fo' 'na fwy o goed yn dod lawr. A hefyd, you know, ef- efo'r climate fel mae o, ella fo' ni'n dechre ca'l gwyntoedd o ongl 'da ni ddim 'di arfer efo. A ma' coed yn arfer efo'r gwynt o un ochor, ma'r gwrei- gwreiddia' yn tyfu'n gryfach ochor yna i delio 'fo 'na, wedyn pan ma'r gwynt yn dod o'r o'r o- ochor arall, ma' nw'n mynd yn unstable ac yn yym reit aml nawn ni ffeindio fo' rheina'n disgyn. Mi oedd y gwynt o ongl gwahanol yr un dwytha 'ma, gwe- yym Storm Dara. Yym, ac jyst uwch ben fan hyn ma' 'na goedan fawr 'di disgyn lawr. Y coed 'ma a'i gwreiddia' ac yn manywstrachu i dal y tir. Ac dyna dyna sy'n kind of sefyll allan i mi. a'r ffaith nes i teimlo fo fi 'di colli gwreiddia fi a fo fi'n gor'o chwilio a creu gweiddi- gwreiddia 'ma eto mewn ffor odd o'n almost y ffaith fo fi 'di literally creu gwreiddia a 'di chwilio amdanyn nhw a a trio dallt y s- sut o'n i'n teimlo fo fi 'di neud y gwreiddia'n hyd yn o'd dyfnach fo fi 'di bod yn ymwybodol fo fi'n trio creu gwreiddia. So fel dy dir yn, yn bod yn onest efo chdi dy hun ac yn dallt chdi dy hun ac yn dallt lle, lle ti wedi bod a, a sut wyt ti'n mynd i helpu dy hun dod drost yr effaith neu beth bynnag. Um, mae bywyd yn llicho bob math o bethau fyny. So, Ia, mae 'na, mae 'na ffyrdd o helpu ni'n hunan, a dyna, dyna di o i fi. Dos efo'r storm, mae rhywun yn gorfod, does, e- fedrwn ni'm, fedrwn ni'm osgoi, I mean, m- yndan, da ni yn gallu osgoi lot o bethau, ond mae 'na rhai pethau da ni'n just gorfod mynd hefo'r flow, ond fod yn ymwybodol o'r flow, ymwybodol o, o beth sy'n digwydd, a, ac wneud rhywbeth amdano fo.
Ond dwi'n meddwl pan ti'n blentyn, ti jyst yn cymryd y petha mae'n ganiataol dwyt? T'bo' ma' 'na'r holl gerddi ffurfiol 'ma efo gwrychoedd a ma'r yym mynyddoedd yn ca'l 'u fframio gin wrychoedd a walia a pyst ffens a giatia ffansi efo bob math o sgrols a addurniada a ma' 'na Ben Hur sy ddim go iawn yn Gastell ond ma'n edrych fel un. Dwi'n meddwl i rywun O'r tu allan, fysa fo'n edrych fatha bo' ni 'di cael y magu mewn rhyw le tylwyth teg, hud a lledrith. Ond rywsut, i fi, dwi'n teimlo bod yr ardaloedd gwyllt a'r coed a'r afon a'r mynyddoedd yn bwysicach. Mwy o rhyddid, mwy o lonydd. Felly ges i blentyndod reit unigryw ac anarferol, dwi'n meddwl. Mam fi ydy Siân Cooper. Mae hi'n berson unigryw iawn yn ei hun, yn yym fam sengl ac yn Fwdist. Nain ydy Susan Williams-Ellis. Mae hi oedd hi'n gynllunydd eitha' adnabyddus, 'di sylfaenu Crochyn Du Portmeirion. Oedd yn hen na i ni, Amabel Williams-Ellis yn awdur ac yn yym ymgyrchydd gwleidyddol ac yn sgwennu am wyddoniaeth i blant ac yn berson difyr iawn hefyd. Oedd yn hen daid i, Clough Williams-Ellis yn bensaer eitha' adnabyddus, cynllunydd Portmeirion. Cyn i'r cob gael ei adeiladu gin William Maddox dau gan mlynedd yn ôl, oedd lawr fan'na i gyd yn draeth. Yym, wedyn ma' plant bron da nhw yma ers pum can mlynadd a mwy. O'dd hi'n o'dd hi'n aber ac fysa plant bron da nhw wedi bod bron iawn ar lan y môr yn fysa wedi bod mor hyfryd yn bysa? So lawr fan'na i gyd yn draeth efo'r llanw yn dod i mewn ac allan. Yym a ma' lot o'r tai ereill ystâd yy yn dyddio o'r cyfnod yna Rhai yn gynt a rhai yn hwyrach, ond maen nhw gyd yn hen dai. Reit, da ni rŵan wrth tafarn y Ring, sef y Bron Dan y Wams yn Llambwllen, sydd cyn y Cob oedd lle lle oedd yym cychoedd yn medru clymu fyny ar y cylch haearn 'ma sydd wedi cael ei ffitio yn sownd yn y garreg a en- enw'r Pentre go iawn ydy garej Llanfrothen a dwi'n cymyd bod o wedi cael ei enwi achos hwn oedd y lle i glanio. Dwi ddim actually yn byw yn Llanfrothen ond mae pawb yn meddwl bod dwi yn. Dwi'n byw ym Minffordd ac dwi ar ar penrhyn rhwng rhwng dau foryd rhwng dau afon fawr sef y Dwyryd a'r Glaslyn. Dwi 'di bod efo diddordeb yn sut mae newid hinsawdd yn mynd i effeithio ar lefel y môr. Ac yn enwedig byw yn fan hyn lle ddim ond y cob sy'n cadw'r môr allan, mae o mwy ar meddwl rywun. Dwi'n meddwl nath o rili dod i ffocws cynta i fi pan o'n i'n neud yn radd yym yn y nawdegau a mi esh i neud o ar yym o- r- neud y traethawd hir fi ar yym Spartina Anglica sy'n tyfu lle ma' afonydd mawr yn yym ca'l llanw a fel rhan o'r ymchwil o'n i'n gor'o' sbïa ar be sa digwydd efo newid hinsawdd i i'r gwair ma. Pan o'n i'n pedwedegau hwyr nesh i stopio gweithio i corff o'n i'n gweithio arno ar y pryd ac o'n i'n mynd i ca'l ryw fath o bwlch yn cyn penderfynu be o'n i'n mynd i neud o hyn ymlaen ac un o pethau nesh i neud yn y gap year oedd neud yym AS level, celf, a dylunio cos o'n i wedi colli allan o ysgol neud y fath peth. Ag am y darn dach chi'n gor'o' neud am yr arholiad. Ag mi oedd y llun yn canol wedi cael ei seilio ar sut fydd y llanw uchel yn 2036 i sut fydd y Yr y lefel y môr wedi codi. A dwi ddim yn gwybod beth oedd y sbardun am feddwl be sa digwydd os di, pan ma'r rhew i gyd yn toddi. Yym ond mi esh i cychwyn yn 2021 dwi'n meddwl. O'n i jyst meddwl dwi jyst mynd i neud hyn i mi fy hun i myfyrio a canolpwyntio o lle lle fydd o dan dŵr pan mae'r holl cyllideb dŵr y planed, mewn ffordd, yn ddŵr yn lle bod yn rhew. Yym, 'sa lefel y môr yn codi o gwmpas 200 o droedfeddi llysif, 61 medr.
Y rheswm dwi'n sgwennu ydi, fel ma' Bel yn deud hyn hefyd, yy bod hi'n sgwennu er mwyn trio deall petha. Mae'r neandyrau yn nofel wedi gosod yn y dyfodol agos, cymeriadau yn byw mewn nen dŵr, skyscraper, ond ma' ma'r ddinas o gwmpas wedi fflwdio. Ma' nhw'n cael, ma' nhw'n tyfu bwyd yn y tŵr, ma' gennyn nhw ryw fath o dŷ gwydr yn yr yn y rhan top a gardd ar ben y tŵr a ma' nhw'n cadw ieir ond ma' nhw'n gor'o' treidio am reis. Ma'r ma'r Nandurra yn stori reit rhyngwladol. Nes i osod hi mewn gwlad arall yym yn rhannol am rhesyma' hollol ymarferol gwirion, do's na'm skyscrapers yng Nghymru, heblaw yn Fflint. Dwi'm isio gadal gosod un Fflint cos dwi rioed di bod na so dwi rioed di bod i Alshire chwaith dwi'm yn gwbod ond dwi'n meddwl na'r point hefyd oedd ma'r sefyllfa yn rhyngwladol mae y cysylltiada rhwng rhyngtho ni i gyd yn y byd yn t'wbo mae'n mae o'n gyfrifoldeb i bawb dydi? Yym ac ma'n hawdd meddwl bo' chdi gor'o' edrych ar ôl bobol yn dy gymuned bach di a dyna t'bo' ma'n hawdd colli golwg ar y darlun mwy rywsut. Ond pobol ydi'r peth 'de, diwylliant a be' ma' pobol yn neud ydi'r peth canolog sydd angen 'i newid. Wrth Clwffe Williams-Ellis sefydlu Ystâd Brondanw i edrych ar ôl ei etifeddiaeth o Pentre Portmeirion, Plas Brondanw a'r tir a'r adeiladau yn Cwm Croes O'r Allt yn Rothan. So nath o sefydlu elusen o'r enw Ymddiriedolaeth Clwffe Williams-Ellis. O'dd o yn rywun o'dd yn keen iawn ar gadwraeth Adeiladau a Cadwraeth Natur. Dw ddim yn poeni yn ormodol am gymdeithas na gan bobl, oedd ei wraig o'n sosialydd mawr, Amabel Williams Ellis, ac yym ac yn wleidyddol iawn, ond oedd ei wleidyddiaeth o i gyd yn cylchdroi o gwmpas yym deddfau cynllunio. Bwriad y stad ydy bod y gymdeith- yr y patrwm ieithyddol yn cael ei gynnal. Go iawn i Merfyn Williams, mae'r diolch am y polisi gosod tai. Oedd o yn rhywun oedd yn teimlo'n gry y dylia Llawrothan aros yn lle Cymraeg. Mae yna bolisi sydd yn wedi sgwennu lawr ac yn cael ei weithredu yn swyddogol. o roi blaenoriaeth i bobl sydd efo cysylltiadau teuluol neu gwaith yn yr ardal, yym pobl sy'n hunangyflogedig, pobl sydd yn siarad Cymraeg. Ond yn y bôn, mae o'n ymlyniad emosiynol, dydi? 'Dan ni'n caru'r iaith am bod ni'n caru'r iaith, achos yn yr un ffordd a ti'n caru dy fam, neu yym gwenoliaid, ti jyst yn, ac Dwi'm yn gwybod os ddylia rhywun hyd yn oed gorfod egluro mewn ffordd rhesymegol pam fod rhai pethau'n bwysig, maen nhw jyst yn. Dwi ddim yn wrth Saesnig o gwbl, ond dwi yn meddwl bod yr iaith yn bwysig. Fedri di ddeud, ti 'bo, mae iaith lleiafrifol yn bwysig achos Mae'n ffenast arall ar y byd. Mae'n ffordd, ynghlwm â'r iaith, mae yna ffordd penodol o edrych ar bethau. Mae yna ffordd o fynegi syniadau sydd yn wahanol i be gei di mewn unrhyw iaith arall. Wel, mae'n neis teimlo bod chdi'n gallu siarad dy iaith gyntaf efo bobl yn dy ardal enedigol. Mae yna gystadleuaeth sylweddol am dai. Mae'n mynd yn fwy a mwy. A rhan o'r rheswm am hynny hefyd ydy yr polisi o godi rent teg. So mae rent yn cael ei osod rywle rhwng rent y farchnad a rent yym cymdeithas tai. Da ni yn lwcus iawn bod ni'n byw mewn lle efo cymuned gre. Da ni'n nabod ein cymdogion, da ni'n gwybod pwy 'di pwy, be 'di hanes nhw. Ma' jyst cadw gafael ar hynny yn beth mawr dwi'n meddwl. Mae o'n mae o'n braf. Mae'n neis teimlo fatha bo' chdi'n perthyn i'r lle a bod bod o'n bwys gin bobl amdanach chdi a bod o'n bwys gin ti amdanyn nhw. Dan ni'n, dan ni'n rhywogaeth sydd yn dorfol, dan ni'n dibynnu ar ein gilydd yn gyfan gwbl. Ac mae'r myth 'ma o'r yr arwr sy'n mynd i ddod a gwyrdroi popeth a goruchfygu'r gelyn yn yn un gam arweiniol. Fysa neb yn mynd i achub y dydd ar ben ei hun. Does 'na ddim arwyr.
Tan lan ydan ni ŵan ac yn fan hyn mae'r tir yn dechrau codi go iawn, cos wrth gwrs os y môr wedi cyrraedd fan hyn hefyd yym ac mae mae'n digon hawdd o'r ochrau fan hyn i gweld pa mor serth ydan ni'n mynd i dringo, ydan ni'n mynd i fyny 200 o droedfeddi. fan hyn. Mae 'na atsain mwy dwys yn fan hyn, ac yn enwedig wedi cael fy magu yn ger Aberystwyth, efo Cantre'r Gwaelod, because dwi'n cofio pan o'n i'n pan o'n i'n yy hogan bach yn ysgol, lawr fan 'na, ac wrth gwrs, dach chi'n dach dach chi'n cael y stori Cantre'r Gwaelod yn ysgol, a jyst dychmygu pob dim o dan dŵr, a ma' 'na chwedlau yn bob bob lle yn y byd am rwbath tebyg 'lly. A 'dach chi'n clo- 'dach chi'n meddwl am y cloch yn canu dan dŵr efo symudiad o t- llanw a ballu. So mae 'na mae 'na hwn hefyd 'lly. 'Dach chi'n medru meddwl am sut fydd petha dan dŵr. Beth arall sy' 'di bod yn pwysig am wneud hyn ydi bod dwi ddim ond wedi bod yn un ai cerdded neu mynd ar y meic neu mynd ar y bys i gwneud, 'c'os dwi'n meddwl Mae'n mae'n pwysig eto i mi myfyrio sut fydd y sut fydd bywyd os dwi'n gor'o' stopio ca'l fan. Yn anffodus dwi'n byw yng nghefn gwlad so mae'n anodd bod heb ryw fath o gar. Y reso- wel y reswm dwi'n defnyddio post-its ydi 'c'os digwydd bod o' gen i lwyth o post-its o'r un o'r swyddi cynt fi. Yym, a ma' nw'n lliwgar, so pan 'dach chi'n tynnu llun o lle bynnag mae nw, 'c'os dwi'n trio ca'l yn y llu- yn bob un llun, dwi cy- dwi tynnu llun o bob un ŵan, a rhoid nw ar wefan fi, ar blog fi. Dwi'n sgwennu yr un un peth ar bob un ŵan. Pan fydd yr holl iâ'n toddi, bydd y môr yn cyrradd fan hyn. Dwi'm rili yn obeithiol neu anobeithiol un ffordd neu llall, mae'n jyst ma- jyst ffordd o mi dychmygu sut fydd petha a sut petha fydd yn dan dŵr a sut fydd yn edrych pan ma' nhw'n dan dŵr. Dal dy dir i fi ydi. Mewn ffordd, 'dan ni 'dan ni jyst gorfod derbyn be' sy'n mynd i digwydd erbyn hyn. Dwi, I mean, yn y gorffennol hefyd, dwi fy, fi fy hun, dwi wedi bod yn reit frwdfrydig, trio neud hyn, trio neud llall. Ac ar diwedd y dydd, dwi'n meddwl, mae o'n, os nad i'r llywodraethau yn newid, os nad i, os nad i pethau mowr yn mynd i digwydd neu peidio digwydd, Dwi'n meddwl mi mi fydd y peth jyst yn cymryd i i gwrs 'lly. So addasu fydd yr fydd y tric 'lly.
Da ni yn tir enw Felin Parc sydd reit wrth ochr yr afon. Yym, a pan dwi'n deud wrth ochr yr afon mae o'n ddistaw iawn heddiw oherwydd bod hi 'di bod mor sych, ond mae'r afon am wyllt, yym, a dwi wrth fy modd efo'r ffordd m- pan mae'r afon yn newid, 'dan ni fel pobl yn y tŷ yn newid a mae'r teimladau'n newid a mae pawb yn flin neu'n hapus. Dwi'n wreiddiol o Flaenau Ffestiniog a dwi 'di symud i ardal sydd yn rili agos a dwi'n teimlo sydd yn gysylltiedig efo Llanfrotho'n croesor ond o ran tirwedd mae o'n gwbl, gwbl wahanol. Swn i'n dweud bod y tirwedd ym Mlaenau Ffestiniog wedi siapio fi oherwydd bod o'n eitha' calad, mae o'n garegog, mae o'n ddiwylliannol iawn, weithgar, mae o fel craith mawr yng nghanol yr Parc Cenedlaethol, yym ond mae o 'di creu rywun neu dwi'n teimlo bod o 'di roi lot o gryfder i fi. A wedyn yn fan hyn, mae o wedi 'neud i'n fwy esmwyth rhywsut, ma' symud i Croesor, symud i Llanfrothan, ochra' 'ma wedi... mae o'n fwy... mae o'n fwy ffrwythlon, a mae o'n fwy yy ia, fwy llawn natur, fwy byw o ran y tirwedd. Yym a ma' hwnna'n dechre siapio fi 'wan mewn ffordd rili od hefyd. Mae hi jyst yn teimlo'n fyw yma rywsut. So mae'n rili anodd efo'r tywydd dyn ni 'di cael yn y mis diwetha achos i ryw radda mae 'di bod fel balm i bob dim achos dyn ni 'di cael gymaint o law yn yr dwy flynedd diwetha fyswn i'n dweud. Mae'r haul 'ma dyn ni'n gael yn ddiweddar yn fendigedig a mae o'n codi calon a mae o'n wych ond mae yna rhywbeth eitha annaturiol amdano fo hefyd. Mae bob dim yn teimlo'n sych, ti'n gallu jyst mynd allan o'r tŷ a casglu coed tân, mae mor sych. Um, A ma'r syniad 'ma hefyd bod o'n annaturiol o sych a fod yn tymhora ni, does 'na ddim fatha patrwm iddyn nhw ddim mwy mewn ffor'. Yym mae naill ai'n rili boeth neu mae'n rili glawiog, ddim di byth yn oer actually, ond ia, ma' 'na stormydd, mae o'n teimlo'n annaturiol iawn. So er bo' fi'n ddiolchgar bod yr haul yn gwenu, mae'n gynnes iawn i mis Mai. Dwi'n mynd fewn i'r dŵr bron iawn bob dydd yn yr haul neu yn yr pan mae'n bwrw glaw neu pan mae'n oer. Yym o' 'na un flwyddyn lle oeddwn i'n tynnu pibonwy off yr off yr rhaeadr ag oedd hwnna'n fendigedig. Ond oedd o'n oer! Mae o'n neu' fi deimlo yn hapus, mae o'n fatha growndio fi rywsut yym mewn ffor o'n i ddim yn disgwl fysa lle ti'n byw yn gneud i chdi. O'n i'n gweithio i Brifysgol Aberystwyth am wyth mlynadd ac o'n i'n dysgu am yy troseddau gwerth yn ymwneud â'r argyfwng hinsawdd a'r hinsawdd a trosedd. A sut mae hynna'n gweithio? Yym, dwi ddim yn gweithio yn Brifysgol Aberystwyth dim mwy ond dwi'n dechrau efo Llywodraeth Cymru yn edrych ar yy yr Gymraeg yn benodol yym a dwi'n teimlo fana cysylltiadau cryf iawn rhwng yym amgylchedd a iaith a diwylliant yym yn ehangach 'lly a dwi'n meddwl fod 'na cysylltiadau cry' rhwng be' sy'n digwydd o ran yr hinsawdd a be' sy'n digwydd o ran yr iaith. Troseddau'r gwerth ydy edrych ar drosedd ond troseddau yn erbyn natur a troseddau yn erbyn yr amgylchedd hefyd. So, dan ni'n edrych ar droseddau yn erbyn yym troseddau sydd yn amlwg yn droseddau, pethau fatha yym llygru, ond mae troseddau gwerth hefyd yn edrych ar y syniad yma o niwed. So, mae lot o'r pethau sydd yn niweidio'r amgylchedd, maen nhw yn gyfreithiol, so pethau fel hyd yn oed yfed allan o botel plastig neu yym prynu llwyth o ddillad newydd o hyd. Mi mae'r mae'r pethe yna'n niweidiol ond ma' nhw'n gyfreithiol iawn ac yn ddim jyst yn gyfreithiol ma' nhw'n cael eu hannog oherwydd bod nhw'n dda i'r economi. So ma' troseddau gwerth hefyd yn edrych ar yr syniad ma' o niwed yym a pa mor bwysig ydi'r syniad ma' o niwed yn hytrach na trosedd a sut dylen ni fod yn yn yn cosbi bobl ar y terma yna yn hy- yn hytrach na'r syniad ma' o gyfraith. Dwi'n meddwl bod ni gyd yn gyfrifol a 'da ni gyd yn atebol o ran yr amgylchedd ac o ran yr hinsawdd, ond mae 'na'n sicr rhai bobl sydd yn fwy atebol nag eraill. So, er enghraifft, mae Shell yn gwybod ers yr 1930au neu rywbeth fod yy yr hyn maen nhw'n ei werthu, yr hyn maen nhw'n annog, yn niweidio'r amgylchedd yn fawr. Yym, a mae'r bobl hynny fel arfer yn bobl mewn pŵer, yn bobl efo lot o bres, yym, a nhw dylai fod yn gyfrifol ac yn atebol am yr hyn sydd yn digwydd. Mae gennyn ni gyd cyfrifoldeb yno fo, ond pan 'da ni'n byw mewn system sydd yn annog niwed amgylcheddol a niwed yn erbyn natur, yna mae'n anodd iawn torri allan o'r system hwnnw oherwydd bod ni gyd yn rhan ohono fo. Yym, felly, mae 'na bobl wrth gwrs sydd yn fwy atebol nag eraill, ond sut wyt ti'n dwyn nhw i gyfri? Mae'n anodd iawn, 'c'os pan ti'n meddwl am trosedd neu niwed, ti'n bo- ti'n sôn am yym rhoi ffein i bobl, cosbi cosbi pobl yn ariannol, ond wrth gwrs ma' gan y bobl 'ma'r arian i gyd yn y byd, so 'di o'm yn mynd i neud dim gwahaniaeth iddyn nhw, a hyd yn oed pethe fatha enw da nhw, tydi hwnna, ma' hwnna'n ca'l ei anghofio lot o'r amser beth bynnag, felly ia mae'n anodd iawn trio cosbi bobl yym neu neu dwyn bobl i gyfri'. Dwi'm yn deud fod y gair arian a profit yn air budr, ond dwi'n meddwl bod yna ffordd o... yr sgêl ydy'r broblem ar y funud ynde? Yr sgêl, yr yr ffordd 'da ni'n consiwmio mewn ffordd, dyna 'di'r broblem, nid o reidrwydd, yr syniad yma o'r economi a bod ni'n rhannu a bod pobl yn gwneud pres, ond yr anghyfartaledd sy' 'na rhwng bobl, ma' hwnna'n un mawr, yym a ma' hwnna'n mynd yn fwy, ond hefyd y sgêl 'da ni isio petha', a'r sgêl 'da ni'n consiwmio petha', 'da ni gyd isio yym yr yr mefus o Sbaen, deuddeg mis y flwyddyn, yym, mae o, hwnna 'di'r broblem, y disgwyliadau ni. Mae 'na ffordd o wneud yr economi i weithio'n lleol, ond mae o'n golygu de-growth, mae o'n golygu lleihau yr hyn 'dan ni isio ac yn consiwmio, a ma' hynna'n anodd i bobl. Tibod, 'sa fo'n anodd i ni, 'sa fo'n anodd... Mae disgwyliadau ni 'di mynd mor uchel, dwi'n meddwl. Rhyw ddwy flynedd yn ôl nathon ni ddechra tyfu llysha, yym ma' 'di bod yn bach o ddysgu achos ma'r tir lle ma'r llysha'n tyfu hefyd yn ma' nw'n ca'l llifogydd 'c'os 'da ni reit wrth ymyl yr afon ond mae o'n wych yym mae o jyst t'od so ni'm yn gallu bwydo mwy na ni ond mae o'n ymarfer da o faint o waith ti'n g- sydd yn gor'o' myn' fewn i fwydo pobol yym a ma' hynna'n neu' fi feddwl am y systema 'da ni 'di greu hefyd o ran ma'n lot o waith neud o â llaw a ben dy hun a Mae actually bod yn hunangynhaliol yn Llanfrothan yn mynd i fod yn reit galed dwi'n meddwl. Yym so ia mae gennym ni lysiau a mae gennym ni hefyd gwenyn so dan ni'n creu mêl ein hunan hefyd yym neu mae'r gwenyn yn creu mêl a dan ni'n gasglu o yym a mae o ia mae o'n braf cael rhyw fath o reolaeth dwi'n meddwl drost rhai o'r bwyd dan ni'n fwyta yym a'r ieir hefyd wrth gwrs yn rhoi ŵyau felly ia mae hynny'n braf. Tibod pan ti'n sôn am pwy mae'r argyfwng hinsawdd yn mynd i effeithio ran fwyaf, pobl brown a pobl du Yym, pobl tlawd, yr henoed a phobl ifanc ifanc mae o'n mynd i effeithio ar fwya', a yn aml iawn pan ti'n sôn am y gwledydd sydd yn mynd i gael ei effeithio fwya', y gwledydd sy' 'di creu'r lleia' o emisiwn, emissions, sydd yn mynd i gael ei effeithio mwya'. So eto ma'r anghyfartaledd 'na o ran yr gwledydd datblygiedig a rhei sydd ddim wedi datblygu, dwi'n deud o fela achos dwi'm yn siŵr be' 'di'r gair datblygiad yn meddwl hyd yn oed, ond nhw sy'n mynd i gael ei effeithio mwya', a nhw sydd wedi y creu'r lle ohono fo. Hyd yn oed pan 'da ni'n sôn am cyfiawnder amgylcheddol, 'da ni'n dueddol o siarad amdano fo o bersbectif gorllewinol iawn. 'Da ni'n sôn am, tibod, bobl gwyn, bobl sy'n siarad Saesneg neu ryw iaith mwyafrifol arall. Ti ddim rili yn siarad am yr bobl 'ma sydd ar y fringes pan ti'n siarad am yr amgylchedd a a sort of niwed amgylcheddol. A mae hynna'n ddiddorol. Mae o i gyd mor mainstream, mae o i gyd mor yn edrych arno fo o bersbectif gorllewinol, yr iaith, yr ieithwedd, pwy mae'n mynd i effeithio'r fwya'. Mae'r fringes i gyd yn cael eu anghofio. Dwi'n meddwl bod 'na ffordd i ni fod yn hunan-gynhaliol os ydan ni'n fodlon tynnu at ein gilydd. Dwi'n meddwl, eto, Hefyd pan 'dyn ni'n sôn am y sgêl 'ma, 'sa rhaid ni sort of, 'sa disgwyliadau ni'n gorfod bod yn gymaint llai dwi'n meddwl. Ond dwi'n meddwl 'sa byw yn fwy lleol, a dwi ddim yn golygu cau'r ffiniau i bobl eraill, dwi'm yn golygu lleol yn yr cyd-destun, wel, pawb arall, peidiwch â dod yn agos aton ni fath o beth, ond os wyt ti'n gallu byw ar lefel gymunedol lleol lle mae pobl sydd yn byw yn yr ardal hwnnw yn gallu cyd-dynnu a creu dyfodol gwell sydd yn gynhaliol i'r bobl sydd yn byw yna. Mae hynna'n ideal. Dwi yn actually meddwl fod strwythurau cymdeithasol ni ar hyn o bryd, da ni rhy bydol, da ni rhy global mewn ffordd. Cos yn, yn, yn lleol iawn, da ni'n byw bywydau ni o ddydd i ddydd, ond da ni'n dibynnu ar y systemau global masif yma, um, sydd yn aml iawn yn cymhlethu pethau'n llwyr a dyn nhw ddim yn, yn gynaliadwy Yym, yn ddyddiol, dyn nhw'm yn gynaliadwy'n ieithyddol, dyn nhw'm yn gynaliadwy yn amgylcheddol, yym, nac yn ddiwylliannol chwaith. Dwi'n meddwl pan ti'n meddwl am yr cyd-berthynas 'ma rhwng colli iaith, neu ryw fath o marwolaeth iaith, neu marwolaeth y Gymraeg, yr un petha sydd yn gyrru marwolaeth iaith sydd hefyd yn gyrru niwed amgylcheddol. So pan ti'n sôn am yr economi, newidiadau economaidd er enghraifft, yym, 'dan ni'n sôn am bobl yn defnyddio yy tŷ fel ryw fath o ased, ma' hwnnw'n niweidiol i'r Gymraeg oherwydd mae o, ond mae o'n gyrru'r economi yn yr un ffordd. Ma' prynu mwy a mwy o ddillad newydd yn niwei-, yn amgylcheddol, mae o yn beth da i'r economi. So yr un petha sydd yn gyrru yym yr argyfwng hinsawdd sydd hefyd yn gyrru marwolaeth iaith a marwolaeth cymuneda. Mae'n mae'n anodd siarad am yr Cymry fel un endid, fel dis- fatha unigryw, ond dwi'n meddwl yn gyffredinol fod y Cymry yn heddychlon iawn, bobl heddychlon, bobl sydd yn gysylltiedig efo'r tir, ac mae o hyd yn neud fi feddwl chydig bach am am waith Raymond Williams e- Raymond Williams er 'di o ddim yn fatha benodol i'r ardal yma, Ond y ffaith bod ni'n gweld gwerth mewn petha dydy pobl eraill efallai ddim yn gweld gwerth yno fo, so petha fel tir, petha fel sgilia, yym t'od 'dan ni'n golli petha fel pobl sydd yn glyfar ond efallai ddim yn academically glyfar math o beth, 'dan ni'n gweld gwerth yn gymaint mwy na Dwi'n teimlo fod diwylliannau eraill yn gweld gwerth. Mae'r ffaith fod ni hefyd efallai yn dod o iaith lleiafrifol yn neud ni olygu, tibod, ma- ma' 'na rywbeth 'dan ni'n teimlo sydd yn werth cwffio amdano fo lot o'r amser hefyd. A dwi'n meddwl bod hwnna'n gallu uniaethu ni yym efo efo struggles bobl eraill o gwmpas y byd. Tibod, ddim i ddeud fod nhw'n debyg achos wrth gwrs 'dan ni'n fwy cyfoethog ac yn y blaen, ond ond ma' 'na rywbeth i ddeud am hynny. Ond dwi jyst yn gorfod edrych ar petha fel polisïau Plaid Cymru a gweld Tibod, be 'di barn nhw am Palestine, er enghraifft, be 'di barn nhw am am rhyfel yn gyffredinol, a jyst gwybod bo' ni yn wlad heddychlon, 'swn i'n licio meddwl, yn bo' ni'n yn parhau i fod, 'lly. Pan ti'n sôn am petha fel yr argyfwng hinsawdd a be' sy'n mynd i ddigwydd, a mae o'n mynd i golygu colled, 'di o'm ots pa ffordd ti'n edrych arno fo, naill ai colled bywydau neu colled natur. Yym, tibod, mae'r syniad yma o golli iaith a colli diwylliant yn teimlo bach yn fel, wel, so what, de? Da ni'n mynd i fod yn colli gymaint mwy. Ond mae o'n beth sy'n gwneud ni'n ddynol. So dwi wedi bod yn meddwl am hyn yn ddiweddar. Mae rhaid i chdi actually meddwl am yr hyn sydd yn gwneud ni'n ddynol a'r hyn sydd yn gwneud ni'n e, yn, yn fobl llawn. A mae iaith a diwylliant yn rhan o hynny. A pan ti'n dechrau colli hynny, ti'n ti stopio kind of engeijio efo bobl efo'r ffordd dylen ni fod yn engeijio efo'n gilydd. Os ti'n meddwl am hyd yn oed pethau fatha AI, er enghraifft, mae hwnna'n mainstreamio sut 'da ni'n sgwennu. Mae o'n gwneud ni i gyd mor debyg, bron fatha soldiers, a ti'n colli iaith, ti'n colli'r amrywiaeth hynny, ti'n colli'r creadigrwydd, tibod, yr, yr, yr, yr creadigrwydd hynny sydd yn gwneud ni'n yn, yn fobl, a dwi'n meddwl bod hwnna'n, tibod, mae hwnna'n golled enfawr. Diolch ots sut ti'n edrych arno fo, mae o'n golled i ni gyd. Um, a Tibod, be mae'n olygu i fod yn ddynol wedyn, dwi ddim cweit yn siŵr. Yym, so dwi'n meddwl bod yr, yr syniad yma diwylliant iaith yn dod yn fwy a fwy pwysig, ond hefyd mae o'n ar ei golled fwy a fwy. Um, a mae hwnna'n rhywbeth dwi rili really wedi bod yn meddwl am. Um, dio ddim yn cymharu a colli bywyd a colli natur, ond mae o'n rili, really, rili really pwysig. A dwi'n teimlo bod y Gymraeg yn cysylltu fi â canrifoedd o bobl. Dwi'n meddwl bod hwnna'n beth mawr i fi, ydy teimlo fod bod o'n clymu fi at iaith ysbrydol iawn, yym iaith sydd wedi bod yn t'od yn iaith sydd wedi goroesi hefyd, a dwi'n meddwl bod hwnna'n bwysig i fi, y ffaith fod yr iaith Tibod, o feddwl yr holl heriau mae o'n gwynebu, a dwi'n meddwl na hwn ydy'r her fwya', yym, ydy bod o wedi goroesi. Dwi'm yn deud fod o, dydi goroesi'n berffaith, yym, ond mae o wedi goroesi a mae o'n cysylltu ni efo criw o fobl hynafiaid go iawn sydd wedi dangos dewrder, sydd wedi gorfod cwffio, yym, a- am be' oedden nhw'n gredu yno fo, a dwi'n meddwl bod hwnna'n rili, rili sbeshal. Dwi'n poeni am y dyfodol lot fawr, um, pan dwi'n meddwl am y dyfodol, dwi ddim cweit yn siŵr be mae'n edrych fel ddim mwy. Dwi'n meddwl bod ni wedi cael yn gwerthu rhyw fath o, um, neu wedi cael yn cam arwain wrth i ni fod yn bobl yn yr arddegau sydd yn tyfu fyny yn dweud, wel, sy'n mynd i'r ysgol yn cael addysg da, cael job da, wedyn gallu prynu tu ac yn y blaen. Be nath nhw ddim yn sôn am oedd, oce, okay, wel, be sy'n mynd i ddigwydd yn amgylcheddol, be sy'n mynd i ddigwydd i ni fel pobl, um, be sy'n mynd i ddigwydd o ran gallu byw yn rhywle oherwydd fod yr, yr hinsawdd ei hun, diolch yn bosib byw yn efo. A be mae hynna'n mynd i olygu i bobl eraill o gwmpas y byd hefyd, mae hwnna'n ffactor. Hefyd o ran cael plant, sut sydd thyfodol sy'n iddyn nhw, dwi'n rili really poeni am hynna. Yym, a dwi'n poeni am be mae hynna'n mynd i wneud i bobl. So dwi'm eisiau swnio'n rili dramatic, ond fydd 'na fwy o ryfela, fydd bobl yn ffraeo dros fwyd, fydd bobl yn ffraeo dros dŵr, a tibod be mae hynna'n olygu yn wleidyddol, ond hefyd yn gymdeithasol. Mae hwnna'n reit scary i fi, dwi'n meddwl. A dwi'n licio meddwl 'sen ni'n dod at ein gilydd. Dwi'n licio meddwl fysen ni'n gallu dod at ein gilydd fel cymunedau a gweithio tuag at ddyfodol gwell. Pan dwi'n meddwl am yr cysyniad 'ma o dal dy dir, mae o i ddechrau'n teimlo'n eitha' rhyfelgar, kind of dal dy dir, mae'n teimlo'n eith- wbath eitha' yym calad, wbath eitha' yym milwrol, bron bron yn wbath eitha' bygythiol, ond pan ti'n rili meddwl amdano fo, dwi'n meddwl am dal dy dir o ran dal o, yym edrych ar ei ôl o, yym diogelu fo, dal o'n dynn 'de, mewn ffor'. A dwi'n me'wl na dyna 'di'r ffor' 'dan ni angen edrych arno fo fel Cymru, efalle hefyd, 'di o ddim yn dal dy dir, rhyfelgar, dreisgar, mae o'n fwy o fel ok, dal pawb o fewn y tir, edrych ar ôl bobol, dangos caredigrwydd. Yym ia, dyna 'di o i fi, dwi meddwl.